makadii makadii hama matima naye seudi amuri nhasi ndichange ndichikudzidzisai metsi neshona tichaita topic iyo inonzi equations vanhu vakawanda vakaregedza kuita metsi because vaifunga kuti maequations akaoma so iam going to explain to you kuti mobva manyatsonzwiswa kuti zvinosovhwa sei kuti equations right saka kana tichiti maequations hapana chakambooma chikutaura pangotaura kuti a statement of equality inenge ichiratidza kuti kurudyi nekuri boswe kwakafanana saka kurudyi rega riti right hand side is equal to the left hand side ndo chinonzi equation ingokuratidza kuti right hand side is equal to the left hand side for example wakaitawo x plus 3 is equals to 10 like this zviri kurevei izvi zviri kureva izvoyo kuti this side is equal to that side saka zvaunofanira kuita unofanira kuziva kuti any equation inokwanisa kuprovika kana waiprova inofanira kubva yakuratidza kuti right hand side is equal to left hand side so the first thing chaunofanira kuziva kuziva kuti when you are solving my questions unofanira kuita change side change side wosara nezvinenge zvine algebra inonzi algebra ndoya maletters of alphabet kubva pana a kusvika pana z any letter rinokwanisa kushandiswa kunze kwa o ndiye asingashandiswi so panapa zvaunoita unofanira kuziva kuti wakachinja rutivi unobva wachinja sign change side change sign its simple and straight forward so when im saying change side change side for example tiri kuda value yax panapa

izvi zvinoreva kuti you 100 correct ndokuprova uko hakuna svomo tsingaprovika handiri kunyeperai metsi hazina kumbooma wakaona munhu achikuti medzi dzakaoma mudzi wati iwewo ndiwo wakaoma chinoita kuti medzi dzisaome kurevisa nekuti kuti chakanyanya kukosha hakusi kudzidza asi kurevisa but kurevisa kwacho haurevise zvinhu zvausina kuita se kudzidza saka unotanga wadzidza then wozo revise kana pane any topic inokunetsa unokwanisa kundibata ndokudzidzisa online right another example let's say tine x minus 5 equals to 20 like this ndambokudzai kuti chi change side change sign ingo keep that in mind and stay focused nai moramba muri mugwara moramba muine muvono yobva yaitayo x is equals to 20 plus 5 x equals 20 plus 5 ndiyani ndi 25 sei 5 azochinja akaita plus panapa ndana minus change side change sign saka answer yedu x is equals 25 ndo answer yedu ishi tobva taita sei tobva taprova pakuprova mai takatora value ya 25 takaisa panani pana x right hand side inofanira kunge iri equal to left hand side sezvandakuudzai kurudyi kunofanira kwakaenzana nekuruboshwe

musazoconfusika ukaona nhamba yakura umwe anoti akaona nhamba yakura afunza pamwe hadzisiri metsi chero ansa yakakuitira zero imetsi chero ansa yakakuitira 10000 imetsi for example ngatiti and hazviro kuti ndietse chete anoshandiswa any letters yandambokudzai inogona kushandiswa ngatiti pashandiswa q papanzipo q minus 10000 is equals to 11 umwe akabva ona manhamba akura kudai so wakutoti mai wee metsi dziya dzauma hapana chakaoma kumetsi chaunofanira kungoita kudzidziswa nemudzidzisi anonyatsotsanangura wonzwisisa kana chichikunetsa chirungu vamwe vanotsanangura nechirungu huya kwandiri ndikudzidzise nechishona nerurimi rwamai unzwisise nhai okay now yakuita q is equals to sezvandakudzai cheisati cheisati uh, 11 plus 10000 so 11 plus 10000 inobva yakuitira chi q is equals 11 plus 10000 inobva yaita 10011 right this is your answer regai tiprove sezvandogara ndichitaura hakuna metsi dzisingaprovhike wakaona metsi ichitamba kuprovhika kureva kuti answer yako iri wrong sezvandakuudza an equation is a statement of equality which shows that the right hand side is equal to the left hand side

ndinovimba kuti mabatsirika neleseni rinori udzaiwo vamwe nezvesamp of tv vakwanise kubatsirika udzidze metsi mururimi rwaamai unyatsodzinzwisisa rambai muri mugwara rambai mune muono